He hoa piripono. He hoa kata. He hoa kua hīkoi ngātahi i roto i ngā piki me ngā heke o te ao mō ngā tau e 40 neke atu. Nō ngā rā o Hato Hōhepa i Ahuriri i tīmata ai tō rāua whakahoatanga, ā, i whakapakarihia anō ki te whare wānanga o Waikato. Ahakoa ngā huarahi rerekē kua whāia e rāua i roto i ngā tau, kāore rawa taua hononga i memeha. I tēnei rā kua hui mai rāua mō tētahi kaupapa kua roa e noho ana hei moemoeā mō te tokorua nei. Tino hoa māua ko Ērana, tino hoa nō Ruatōria i te wā i haere ki te kura o Hato Hōhepa, he hoa piripono, he wahine ngahau, he wahine a te kehi. I katakata māua i ngā wā katoa, hoi anō, tino, tino hoa piripono. He kaupapa kua roa e noho ana ki roto i ō rāua ngākau. Heoi anō, mō Hene Wehi, Me whai whakaaetanga i tōna kuia i te tuatahi. Hoki ngā mahara ki ngā wā i ora tonu ana i a tōku kuia a Joan. I whakaae ia mō tēnei mahi, hoi anō, tino harikoa ahau ki te mau moko Mō te maumaharatanga ki tōku kuia, āe. Nā whai anō, kua tau tōna ngākau. Ko te moemoeā i kawea e rāua mō ngā tau maha, kua tae ki te wā kia whakatinanahia. Ko, ko Mako. Ko te hau tapu e rita ki te kai nā Matariki. Kapa rerei a koe ana. Tama kurunu a koe ana tuku a hi au e hi. Kua tutuki ngā moemoeā mō tēnei āhuatanga. Kia mau i te moko kauae me kī, ā, kia mahia ngātahi ai anō hoki tāua i te wā kotahi, i te wāhi kotahi. Kāre ōku tuahine, nō reira, anei taku tuahine, and me mahi tahi ka tika. Ko tā Derek Lardelli te ringatoi i whakawhirinaki ai rāua mō tēnei kaupapa. He tangata toa ki tēnei momo mahi ki te tā moko He tino tangata mo nga tikanga Maori te ao haka, tangata humari e hatakihi. Na ko wenei tokorua nei, hare i te wahine noa, he tipua, kai te kite atu te aroha e roti o raua whatu, i a raua e takoto nei, e korero nei, e kata tahi nei, me te kata a te tiwai waka, Koinei ko tātou tēnei rā. Ahakoa te nui o te kōrero mō te mamae o te tāmoko, he rerekē te wheako i pā ki a Erana. Ka whakahaeretia te karakia, ka tau ki tērā wāhi ā-wairua nei, ā, i rongo anō hoki ahau ki taku pāpā me aku tīpuna, taku māmā, I reira katoa rātou e tauawhi ana i ahau, ā, i te wā e takoto ana au i tana tēpu. Nō reira, he ngāwari me kī, me te ohorere anō hoki he ngāwari, ā, ko mutu, and ko pai, Ki ahau kua tau te wairua. Ko tēnei te hiahia o te tokorua nei, ā, nō reira nōku te whakamanawa ki te tae mai ki te tautoko, ā, ki te tuki aku whakaaro, ā, ki te manawa nui o te tokorua nei, ā, te aroha mau roa, waenganui i a rāua. Arangi ka tahuri
i rīpiri runga peka e kai roto. Mai i ngā rā o Hato Hōhepa ki ngā tau o Te Whare Wānanga o Waikato, tae noa mai ki tēnei rā, kua toitū te whakahoatanga o te tokorua nei, ko te moemoeā i kawea e rāua mō ngā tau tekau kua ea. Ināianei. Mātai Smith. Taioro.